Ирыстон хохӕй быдырмӕ у дзуарджын бӕстӕ. Ирыстон хохӕй быдырмӕ у зӕдты бадӕн. Афтӕ дзырдтой фыдӕлтӕ ӕмӕ афтӕ кӕй у, уымӕн ӕвдисӕн стӕм абон нӕхӕдӕг дӕр. Кӕмдӕриддӕр цардысты ирон адӕм, сӕ фарсмӕ-иу кӕддӕриддӕр уыдысты сӕ хъахъхъӕнӕг зӕдтӕ. Абон уӕ мах хонӕм быдыры кадджын дзуар Тӕтӕртоппы бӕрӕгбонмӕ дӕр Къохы хъӕумӕ. Дзуар ам кӕд равзӕрд, уый зын зӕгъӕн у. Уымӕн ӕмӕ ацы зӕххыты аланты дуджы ӕмӕ уымӕй ноджы раздӕр нӕ рагфыдӕлтӕ куы цардысты, куы уыдис ардӕм хӕстӕг зындгонд сахар Уӕллагдзылат, уӕддӕр Тӕтӕртоппы ном уыдис кадджын ӕмӕ хъуыстгонд канд ирон адӕмӕн нӕ, фӕлӕ сыхаг адӕмтӕн дӕр. Фӕлӕ куыд зонӕм, афтӕмӕй Тӕтӕры ныппырсты фӕстӕ ацы быдырты цӕрӕг нал баззад. Чи ма аирвӕзт талантӕй, уыдон бафӕсвӕд кодтой сӕхи Ирыстоны алы кӕмтты ӕмӕ уым тызмӕг хӕххон уавӕрты базыдтой саразын рӕсугъд цардыуаг, ӕмӕ бахъахъхъӕдтой сӕхи цалдӕр ӕнусы мидӕг. Куыдфӕстӕмӕ адӕмы нымӕц фылдӕр кӕнын куы райдыдта, куы нал сын фаг кодта зӕхх, уӕд ирон адӕм райдыдтой цӕуын хохӕй быдырмӕ цардагур. Ӕмӕ таурӕгъ куыд дзуры, афтӕмӕй абоны дӕр къохы цӕрджыты фыдӕлтӕ ӕнудӕсӕм ӕнусы ногӕй куы рцардысты аланты рагон зӕххыл, уӕд зӕгъы иу бон цӕхӕртӕ калгӕ Хъӕу сӕрмӕ рагъыл ӕрбадт рагон дзуар Тӕтӕртупп. Йӕхи адӕмӕн раргом кодта ӕмӕ йӕм уӕдӕй абонмӕ йӕ фӕдон мыггӕгтӕ ӕрвылаз фӕкувынц кӕфты мӕйы фыццаг хуыцаубоны. Куыд ӕй зонӕм, афтӕмӕй Тӕтӕртуппӕн йӕ сӕйраг кувӕндон та ис Елхотмӕ хӕстӕг ардыгӕй цалдӕр километры фалдӕр. Хъӕу Даркъохы равзӕрд та бӕсту фыццаджыдӕр Дӕргъӕфсгомы хъахъхъӕдурӕй ралидзгӕ мыггӕгтимӕ. Мин ассӕдӕ дыууын цыппӕрӕм азы цалдӕр хӕдзары Дзантиаты, Уртаты, Дыгурты, Хъантемыраты мыггӕгтӕй ралыгъдысты хохӕй ӕмӕ сывӕрдтой Джызӕлы фарсмӕ бындур быдыры хъахъхъӕдуры. Фӕлӕ цыбыр рӕстӕджы фӕстӕ паддзахы хицауад сфӕнд кодта уыцы зӕххытӕ радтын хъазахъхъӕн. Хохӕгтӕн та радтой зӕхх заманхъулы цӕгатварс. Ногӕй та бахъуыд уӕд лыгъд адӕмы гом быдыры агурын царды фӕрӕзтӕ. Сӕ ног бынат схуыдтой зӕронд хъӕу Ком. Ӕмӕ та бавнӕлдтой ногӕй аразын хӕдзӕрттӕ. Зиуӕй архайгӕйӕ, кӕрӕдзийӕ ныххуыз кӕнгӕйӕ та схъӕуы сты. Ацы быдыр абон Тӕтӕртуппы кувӕндон кӕм ис, бӕрӕгбонмӕ адӕм кӕдӕм фӕцӕуынц, уый у уыцы зӕронд хъӕуы бынат. Ацы быдырты зӕхх уыд бӕркадджын. Фӕллойуарзаг адӕм цардӕн амал кодтой, фӕлӕ сын дон нӕ фаг кодта. Уымӕй уӕлдай дон уыдис сахаргом, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мин ассӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы хистӕртӕ сфӕнд кодтой аивын сӕ цӕрӕнбынат ардыгӕй дыууӕ километры фалдӕр, даргъ къох кӕм уыдис, уыцы бынатмӕ. Ӕмӕ та ӕртыккаг хатт Ралыгъдысты уырдӕм фыдӕбонджын адӕм, ӕмӕ уым цы ног хъӕу сырӕзыд, уый схуыдтой Хъахъхъӕдур. Абон ма йӕ хонынц Даргъ къох дӕр. Мин хӕссӕдӕ фӕндзай фарӕстӕм азы хъӕу уыдис цыппор фараст хӕдзары, ӕртӕсӕдӕ ӕстай фараст цӕрӕджы, мин ассӕдӕ хсай ӕхсӕзӕм азы хӕдзӕртты нымӕц ӕртӕсӕдӕ фӕндзай фондзмӕ сырӕзт. Мин ассӕдӕ ӕстай ӕхсӕзӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ дзы цардис мин фарассӕдӕ фӕндзай дыууӕ адӕймаджы. Цардис дзы ахӕм мыггӕгтӕ: дыгуртӕ, белыгкатӕ, уртатӕ, габысатӕ, хъалыгатӕ, гусалтӕ, рӕмонатӕ, хъаныхъуатӕ, хъантемыратӕ, хӕбӕлатӕ, ӕлдаттатӕ, саламатӕ. Фӕстӕдӕр Куырттаты комӕй Къадатӕй ралыгъдысты Бырсиатӕ, дӕргъӕфсыди марайӕ цоратӕ. Ацы хъӕу куы равзӕрдис, уӕд цыппӕтпыццаг ӕрбалыгъдысты къуыллытӕй, уыртӕтӕй мӕ ӕрцардысты, мын ацы ран, ацы ран сӕ бынат уыдис, ам ӕрцардысты фыццаг. Мӕ зын вадат уыди дондзыбы, мӕ хӕстӕг нӕ уыдис, мӕ донагуры уыд бынмӕ фӕзмӕнтты се дӕле кӕми хъӕу, ой, омыр бынат кодтой. Мӕ удӕй абонмӕ цӕрынц уым. Ӕгъдау, ӕгъдау хӕсты адӕм дзы цӕры. Рагӕй-рагмӕ дӕр хъахъхъӕд ӕгъдауджын уыдис. Абон ног нӕ фыдӕлтӕй цы ӕгъдау райстам, уый абон ног ӕххӕст кӕнӕм. Цы кӕстӕртӕ дзы ис, уыдон сты хистӕртӕм хъусӕг, хорз кӕстӕртӕ. Иу кӕстӕры дӕр афтӕ зӕгъӕн нӕй мӕнхай ӕвзӕр хестӕр узӕгӕ. Мӕ хестӕртӕ хорз уодвӕй мӕ хистӕртӕй хорз зондыл хӕст куы вӕййынц, мӕ сӕм куы фӕхъусынц, мӕ куынынц, уӕд кӕстӕр хистӕр исы. Ӕгъдаудӕр ӕфсармдзинад ӕралы хъуыддаг дӕр. Уыцы хорздзинӕдтӕй нӕ кӕстӕртӕ сты хайджын. Лӕг ӕфсарм сиуи куы мбара, уӕд йе гъдау дӕвӕрдгӕй цӕуы. Лӕгмӕ ӕфсармдзинад куы нӕ уа, уӕд ӕм ӕгъдаудӕр нӕй, миу хъуыддаг дӕр нӕй. Мӕ ӕппӕт быццау сты нӕ хъӕуы адӕм, нӕ фӕсивӕд сты ӕгъдауджын ӕфсарм, зӕгъ хистӕрӕн кадгӕн чи зоны, зӕгъӕмты. Нӕвыдӕлты ныхӕстӕ иууылдӕр раст вӕййынц. Кӕстӕрдӕм, хистӕрмӕ куы хъуса, уӕд та мӕ царды фӕндаг дӕр раст цӕуы, зӕгъгӕ, мӕ абоны бон, ӕвӕццӕгӕн, мӕ уыцы кад, уыцы гъдау мах дӕр райстам нӕ хистӕртӕй, мӕ-иу мӕнӕ хистӕртӕ фӕлтӕртӕ куы ивтой, уӕд-иу ӕрбадтысты мӕ-иу загътой афтӕ, о, мӕ ахӕм гъдау уыди, о, мӕ ахӕм кад кодтам мӕ. Афтӕ хистӕрӕй хистӕрмӕ кӕрӕдзимӕ дзырдтой сӕ кад ӕмӕ се гъдау, мӕ абоны бонмӕ нын Мах дӕр мӕнӕ нӕ хистӕртӕй цы кад базыдтам, мӕ цы гъдау кодтой нӕ хистӕртӕ мӕнӕ абоны бон цы бынат стӕм, уыцы бынаты, мах дӕр уыцы кадмӕ ӕгъдау кӕнӕм. Кӕд дзы дыууӕ мины цыппорсӕдӕ адӕймаджы, дыууӕсӕдӕ, уӕддӕр адӕм кӕрӕдзимӕ тынг нувыдыстӕм, мӕ кӕрӕдзимӕ иу ныхасмӕ рцӕуӕм, куыннӕ вӕййы афтӕ дӕр, ома мӕнӕ Иу-иу ныхас фӕзӕгъӕм ӕй, иннӕ фӕзӕгъӕм ӕмӕ мӕнӕ афтӕ куы скӕниккам, афтӕ куы скӕниккам, уӕддӕр хистӕртӕ ӕрбамбырд вӕййынц ӕмӕ иу ныхасмӕ ӕрцӕуынц ӕмӕ уӕд фӕзӕнынц. Уӕд ӕмӕ афтӕ хуыздӕр у, ме афтӕ скӕнӕм, зӕгъӕм, ӕмӕ хуыздӕр цы вӕййы, уой равзарӕм ӕмӕ афтӕ скӕнӕм. Ӕрдзы тынг бирӕ куырыхон хистӕртӕ уыдис, уӕдӕ куыд фӕзӕнынц, мӕнӕ царды фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕ нивгъау кӕнсы ӕгъдаудзинад, сӕ кад, мӕнӕ мӕхӕдӕг кӕй ӕрӕййӕфтон, уыцы хистӕртӕй абоны бон тынг хъуыстгонд адӕм дзы рацыдис нӕ хъӕубӕстӕй дӕр. Бирӕтӕ дзы абоны бон кусынц бынӕтты дӕр. Уӕдӕ зӕр хистӕрты номӕй зӕгъдзынӕн Брытъиаты Гоги абоны бон нӕ фарсмӕ нали хъыгагӕн скъолайы кусджытӕ нӕм уыдысты, тынг уарзон адӕм уыдысты уыдон хистӕртӕ Никколты Барис, Кочнаты Ладемыр, сӕ уарзондзинадмӕ, сӕ зонындзинад не вгъау кодтой. Скъоладзаутӕн дӕр бирӕ хъӕубӕстӕн сӕ фылдӕрдӕг, ӕвӕццӕгӕн, мӕ уыдоны къухтыл раздысты ахуыр зондӕй, Уӕдӕ мӕхи фыдыфсымӕр дӕр Дыгуры бар ис. Хъӕубӕсты мидӕгъдау чи дӕтты, уыдонӕй иу у Тъехты Таймураз. Уымӕн ӕмӕ Таймураз ацы хъӕубӕстӕн цы хӕдзар ӕмӕ мыггаджы гъдау нӕ радта, иу ахӕм дӕр нӕй. Исӕн ирондзинад, Ирон ӕгъдауы хуыссӕг чи ахӕм адӕймаг у, ӕз ӕмӕ ӕндӕр хъӕубӕстӕм дӕр бацагурынц. Сылгоймӕгтӕ дӕр нӕм тӕгы кары сылгоймӕгтӕ ис тынг хорз сылгоймӕгтӕ. Адӕймаг мыггаг фӕцӕйцӕуы зӕронд сбад, мӕ сӕм хатгай мӕхӕдӕг сӕм дӕр фӕкӕн, сӕ дзуртӕ сӕм, уымӕн ӕмӕ сыстӕн ис, мӕнӕ гыццыл уа, ыстыр уа, уый сӕм йед нӕу. Мӕ сыстӕм ӕз хатгай мӕхӕдӕг сӕм дӕр фӕкӕнын. Уыдонӕй иу у пӕтыфыццаг Рӕмонаты Ленӕ. Йӕ цӕрӕнбон бирӕ уыд сӕ кӕстӕртӕн амонд, зонд, ирон ӕгъдаудзинад, ӕфсармдзинад, ууыл архайынц. Хъахъхъӕдуры ӕнудӕсӕмон усы цы мыггӕгтӕ рцард, уыдоны байзӕддӕгтӕ абон дӕр хъахъхъӕнынц сӕ фыдӕлты кад ӕмӕ фарн, ӕмӕ хорз зонынц, аргъ кӕнынц сӕ райгуырӕн зӕххы историйӕн. Хъӕуы уыди кӕддӕриддӕр Сӕрӕхъхъау, цардис дзы фӕллойуарзаг адӕм. Дардтой бирӕ фос, зӕхх уыди фаг. Хорз дзы зади мӕнӕу, нартхор, картоф, алы халсартӕ. Советон рӕстӕджы-иу харбызтӕ афтӕ бирӕ рзад, ӕмӕ дзы хъӕуы цӕрджытӕ кодтой харбызы мыд. Уымӕй уӕлдай, се ппӕтмӕ дӕр уыдис дыргъдӕттӕ. Хъахъхъӕдуры цӕрджытӕ алы хъуыддагӕй дӕр сӕхи фаг уыдысты. Уыдис сӕм куырдадзтӕ, куыстой дзы дӕсны куырдтӕ Есенаты Тӕтӕрхъан, Цгъойты Дзибо, Цегойты Батыр, Дойаты Гужа. Хъӕубӕсты зындгонд уыди Уртаты Орахъы ном, уымӕй хуыздӕр хӕдзӕрттӕ аразынмӕ ничи арӕхсти. Уыдис дзы ӕрмӕстӕ, бӕхӕн хъӕугӕ дзаума кӕм арӕзтой, ахӕм сӕрбостӕ, рагъбӕттӕнтӕ, ӕгъдынцойгӕрзтӕ. Арӕзтой сӕ Хадыхъаты Темболат ӕмӕ йӕ фырттӕ. Кцойты Батырбегмӕ налыхъхъ арӕхстысты цалцӕг кӕнын алцыдзы дзаума сахаты мӕ фӕндыры райдайгӕ уӕрдонымӕ велосипеды онг. Уыдис хъӕуы адӕмы чи дзӕбӕх кодта алы низтӕй, ахӕм дӕсны хосгӕнджытӕ Гусалты Дадыкка, Кочынаты Дзыгын, Белыккаты Фырди. Уыимӕ хъахъхъӕдуры цӕрджытӕ фидарӕй хӕцыдысты кӕддӕриддӕр хӕхбӕстӕй цы фыдӕлты гъдауы ӕфсарм ӕрхастой, ууыл. Хӕцы хъӕубӕстӕ ис. Тынг хорз адӕм чи рацыди ӕрмӕг кӕмӕй райсын, Ерманы куы райдайӕм, суанг нӕй нӕ истори, уӕд Рамонаты Евген зӕгъы, мӕнӕ Ленин куы фехсты, уӕд ӕй уыди дохтыр уым, операцитӕ кодта. Ис хъахъӕдуры тынг Стыр Фыдыбӕстыхӕсты чи фӕци, ахӕмтӕ. Уый фондз уырдыгурӕй, цыппар фсымӕрӕй Кочынаты, Мӕ фыццаг бирӕ фыста, уыцы архивмӕ, стӕм ма куы сты Мӕ уӕд Ермахасковой рабизгӕ, цыма нӕ фыдыфсымӕр уыди булкъон Бесаев Федор Николаевич. Мӕ хӕсты заманы уыди разведчик Мамсыраты Хаджимы Абдионович. Уыимӕ цалдӕр хатты дӕр кӕрӕдзимӕ фембӕлдысты поле, цыма кӕрӕдзимӕ зыдтой, афтӕ уыди. Стӕй мин фарастсӕдӕ цыппар ӕртыккӕгӕм азы Тегераны Коди Маносы ӕртӕ хицауады куы лымыдысты, уӕд дзы ацы федӕвди хъахъхъӕнӕм. Стӕй афтӕ зӕгъдзӕн, ацы хъӕуы ис ахӕм адӕм разысты, кӕцытӕ куыстой сӕрмагондӕй мӕнӕ нӕ культурӕйы, нӕ аивады. У ӕппӕты раз уыди ам тынг кафаг Цоппойты Батырбег, уыд куыста ӕды Аланы. Стӕй уӕд тынг сын тынг фӕндырдзӕгъдӕг уыди Беджелты Дунетхан, Гусаты Зерим, тынг кафаг уыди Ирбег Туаты, солист уыди ансамбль Алан. Абон Ерчиналимӕ бӕстыгъд бӕсты хорзӕх цӕуӕд, сӕ ном рохо рохуат никуы уыдзӕн. Мӕнмӕ Ирыцалмӕ адӕймаг цӕры ӕмӕ цы хъуыды кӕны. Мӕ рабон бӕрӕгбонмӕ, йӕ цы бӕрӕгбон ӕнӕхъӕн Ирыстон ӕххуыс кӕнӕд.
Ирондзинад цы хъӕубӕсты бафӕразы хъахъхъӕнын, уыдонӕн сӕ фарны мӕсыг вӕййы фидарамад, сӕ кад ӕмӕ намыс та уӕлӕрвтӕм фӕхӕццӕ кӕнынц. Ахӕм номдзыд ӕмӕ кадджын хъӕутӕй иу у Хъахъхъӕдур. Кӕд йӕ цардвӕндаг ӕнцон нӕ уыд, уӕддӕр дуджы тымыгъты бахсыстысты йӕ ныфс ӕмӕ хъару. Хъӕу фидарӕй хӕст у ирон ӕгъдауыл. Ис дзы скъола, сывӕллӕтты рӕвдауӕндон, амбулатори. Ӕрӕджы арӕзт ӕрцыд бирӕ азты кӕм ӕнхъӕлмӕ кастысты хъӕуы цӕрджытӕ, уыцы культурӕйы артдзӕст. Нӕ культурӕйы хӕдзар махӕн тынг зӕллаг уавӕры уыдис. Мӕнӕн Битарты Вячеслав нын тынг баххуыс кодта. Встреча нын уыдис ӕмбырдтӕ лӕ кӕрдзыны культурӕйы хӕдзары. Мӕ йӕм йӕ уырдӕм ацыдыстӕм. Мӕ йом радзырдтам нӕ хъӕзтытӕ. ӕмӕ нын тынг-тынг баххуыс кодта. Иу ӕртӕмӕй размӕ нын ӕй сцалцӕг кодтой тынг дзӕбӕх хъармгӕнӕнтӕ дӕр дзӕбӕх кусынц. Махӕн дӕр нӕ зӕрдӕ райы нӕ куыстмӕ. Ис нӕм кафджыты къорд, ис нӕм фӕндырдзӕгъдджыты къорд, ис нӕм инструменталон ансамблы къорд ӕмӕ Цӕуынц сывӕллӕттӕ тынг ӕнӕзивӕг. Не рӕфтид кафджытӕ нӕм иунӕгон сывӕллоны цӕуы инструменталон къордмӕ, стӕй фӕндырдзӕгъдджыты къордмӕ. Уыдон та-иу фындзӕй сывӕллоны сты. Тынг зӕрдиагӕй цӕуынц, тынг сӕ нӕ зӕрдӕ райы. Хӕст сты ирон ӕгъдауыл, ирондзинад се уӕнджы ис. Уый сӕм куы нӕ уаид, уӕд афтӕ сӕрӕннӕ тӕхиккой кружоктӕм.
Нӕ фыдӕлтӕм цы диссаджы бӕрзонд культурӕ, цы уӕздан ӕмӕ куырыхон ӕгъдӕуттӕ уыд, уыдон ӕнцайынц дон-дунейы уагӕвӕрдты сусӕг зонындзинӕдты бындурыл. Уыцы зонындзинӕдтӕ символикон хуызы сты ӕмбӕхст нӕ кувыны ӕгъдӕутты мидӕг. Ӕмӕ уыцы табуйаг ирон ӕгъдӕутты сусӕг мидис хъуамӕ архайой абон ӕргом кӕнын нӕ ног фӕлтӕртӕ, уымӕн ӕмӕ ирон куывд хӕрдымӕ нозты тыххӕй никуы уыд, фӕлӕ уыд ӕгъдауы тыххӕй. Уымӕ гӕсгӕ нын уыд тынг ӕхсызгон фенын, Даркъохы цӕрджыты уӕлдайдӕр та фӕсивӕды зӕрдиаг архайд сӕ кадджын дзуар Тӕтӕртуппы бӕрӕгбоны. Не ргом зӕрдӕ хорзӕхтӕ уӕд! Афӕдзӕй-афӕдзмӕ дӕ бынмӕ рымбырд вӕййӕм! Цасдӕр агурӕм нӕ ниндзинад, амод, мӕнӕ хомӕй кӕддӕриддӕр хайджуг кӕнай ахӕм арфӕ уӕд! Каджытау дӕ бынысгага аппарӕм! Родварӕй указды тыллӕг фыдисӕм мӕзы фӕсаджы, назарты нӕмттӕ, куывтӕ сындзӕхсӕвтӕм кӕнӕм пӕхӕм амон науӕд. Абон стыр бӕрӕгбон у нӕ хъӕубӕсты, ӕрвылазыл ӕрвылазӕй бӕрӕг кӕнӕм. Хӕс хъӕубӕстӕ куы равзӕрди, уӕдӕй абоны бонмӕ ӕрвылаз уыцы бӕрӕгбон ӕмбӕлӕм, ӕмӕ уыцы ӕгъдау махӕн баззад нӕ хистӕртӕй, Мӕ мӕ фӕнды фыццагдӕр раарфӕ кӕн нӕ хистӕртӕн, ус кӕд мӕн ныгъдау ныууагътой, мӕ мах сӕ кӕстӕр фӕлтӕр стӕм. Мӕн ус кӕд мах дӕ дарддӕр хӕццӕ кӕнӕм, ме хӕццӕ кӕныстӕм вӕццӕгӕн мӕ цалынмӕ ас хъӕубӕстӕ уа, уӕдмӕ. Ма мӕнӕ куыд уынут, абон хосы бон ӕрцыди мӕнӕ хъӕн хъӕубӕстӕ горӕтты цӕрджытӕ дӕр хъахъхъӕдурӕй чалыгъди ходон иууылдӕр ӕрцӕуынц ӕмӕ ам нӕхи фӕдзӕхсӕм нӕ дзуары. Ацы бӕрӕгбон куы райдайы, уӕд алы сых дӕр дыууӕ къуырийы размӕ скӕны ацы бӕрӕгбон. Алы сых дӕр хъӕуы бирӕ сыхтӕй, ма алы сых дӕр ӕртӕ чъири скӕн, уым дӕр афтӕ мысайнӕгтӕ сыхӕй-сыхмӕ ӕрымбырд кӕнынц, мӕ не ном ссарынц, мӕ гъодӕй рынмӕ Куфтгӕнын куы райдайынц, уый почти цӕуы мӕй. Ӕмӕ мӕнӕ хъӕуы афтӕ сплачонность, мӕнӕ иумӕйагӕй мӕнӕ афтӕ кӕрӕдзи нӕ алы хъуыддаг дӕр иувӕййы уод, нӕ алы хъуыддаг дӕр зындзинад дӕр уа, нӕ хабӕрттӕ иууылдӕр хъуыды кӕнӕм ӕмӕ нын куыд хуыздӕр уа, сыхтӕри афтӕ baныхас кӕнынц се ртӕ чъирийы уӕлхъус. Ӕмӕ йӕ афтӕ афӕдзӕй афӕдзмӕ кӕнӕм. Мӕ мӕнӕ уын уыд алы хъӕуы хистӕрты дӕр

кӕстӕртӕн бадзурмӕ сын фӕзӕгъы, уоды мӕ ход алчидӕр ӕй зоны, мӕ ӕнӕзивӕг, мӕ дзы дзурын никӕмуал фӕхъӕуы, иу бон снывонд кӕнынц, мӕ абон райсомӕй асчахат кӕстӕртӕ узӕй ам уыдысты, цы кусӕрттӕгтӕ снывонд кодтой, мӕнӕ дзуар бынмӕ уыдон бацалцӕг кодтой, цӕмӕй цы уазӕг адӕм ӕрбамбӕла абоны бон, нӕ бӕрӕгбонмӕ уыдон райдзастӕй ӕмӕ хъӕлдзӕгӕй фӕбадой, уой тыххӕй алцы мадзал дӕр скодтой. Куыд ӕмбӕлы мӕнӕ ирон ӕгъдаумӕ ирон бӕрӕгбоны фӕдылӕфты. Уырдыг дӕр нӕм фӕлӕууынц. Ой, у нӕ хистӕртӕн кад ӕмӕ ӕгъдау, нӕ кӕстӕртӕн та ойвӕццӕгӕн у ахӕм дӕнцӕг, мӕ ойомӕй бӕрӕг вӕййы, мӕ мӕнӕ нӕ хистӕртӕн Сӕ разы уырдыг стӕг уый, уой бӕрӕг дзурӕг у, ӕвӕццӕгӕн мӕ сын кад ӕмӕ ӕгъдау кӕнӕм. Германы уынут уӕхӕдӕг. Адӕм ӕмбырд кӕнынц, цӕмӕй сӕхи бафӕдзӕхсой ацы дзуарыл, уой тыххӕй. Ӕмӕ хӕфты ӕз дӕр ӕрыййӕфтон. Гер уже дыууӕ азы дӕн равзӕрстой мӕ уыцы хъуыддаг, дам, Дӕу бар кӕнӕм ма уыцы хъуыддӕгтӕ здӕр аразын, ӕмӕ ӕндӕр аз хӕрдӕм Мӕскуыйы цӕрӕг, нӕхи хъӕуккаг алидзгӕ Дыгуры Аличы фырт Алан зӕгӕ хойы ссыди куывдмӕ фарон мӕ куы федта ацы бынӕттӕ, уӕд ӕзӕй рыййӕфтон колхозӕй сарӕзта ацы бынӕттӕ. Колхозмӕ Хӕйчегы колхоз куы уыди, уӕд Ӕмӕ уже заууатмӕ рцыди. Мӕ ацы дыгур лӕппу загъта афтӕ, ӕз ӕй мӕхи фӕрӕзтӕй сараздзынӕн ацы дзуар, кӕд мӕм фӕкӕсдзыстут, уӕд. Ма атахти Мӕскуымӕ, йӕхӕдӕг бригадӕ баххуырста ӕмӕ мӕнӕ куыд уынут, ацы рӕсугъд бынат сарӕзта. Ӕрдӕгарӕзт уыди, афтӕмӕй больницӕмӕ Мӕскуыйы бахаудта мӕнӕ ацы ӕвзӕр низӕй. Ӕмӕ больницӕйы хъыгагӕн нал рацыд. Хъӕубӕсты кӕстӕрӕй хистӕрмӕ та махӕй рох никуы уыдзӕн.
Кӕс дзуар, Тӕтӕртуб, махӕн у тынг ӕргом дзуар. Ӕнӕхъӕн хъӕубӕстем афӕдзӕй афӕдзмӕ йӕ бынмӕ ӕмбырд кӕнӕм мӕ дзы курӕм фыццаджыдӕр ӕнӕниздзинад, амонд, дыккаджы та йӕ бынмӕ дзы гага аппарӕм, Хосыгагӕн ын бӕркадджын куыд уа, мӕ дзы куывдтӕ, чындзӕхсӕвтӕ куыд кӕнӕм, я хорзы хорздзинад дзы фӕагурӕм. Мӕн афӕдзӕй афӕдзмӕ ӕххуыс кӕны. Никуы нӕм ӕрбауагъта фыдкъӕвда, фыдуар, фыдхур. Хус рӕстӕг никуы баййӕфтам их нӕм никуы руагъта, ахӕм ӕргом дзуар нын у. Хӕ дзуар бын мӕ мӕхӕдӕг хъуыды кӕнын, адӕм мӕм Ластой бахатыр кӕнунти сывӕллӕттӕ кӕмӕн нӕ уыд, ахӕм сылгоймӕгту сластой ацы хъӕуы бӕсты, ӕмӕ сын дӕсгай, дыууадӕсгай азтӕ сын сывӕллӕтты нӕ уыди, ӕмӕ сын уой фӕстӕ ацы дзуармӕ куы бакуывтой, куы сын цот рацыдис. Уӕд ахӕм хъуыддаг дӕр зон, ӕмӕ уыдис тынг нӕфӕразгы. Адӕмы не ййӕфта, ома зондӕй дӕр ӕмӕ джызӕл ахуыр кодта, фӕлӕ ацы дзуармӕ ласын байдтой, мӕ хой фӕстӕ дзы рауадис хорз адӕймаг, алцӕмӕй дӕр ӕххӕст адӕймаг, ахӕм ӕргом дзуар нын у. Ацы дзур ӕргом дзуармӕ иннӕ хъӕутӕй дӕр ма цӕуын сӕдӕ хатыр ракурам зӕгы ӕмӕ нын баххуыс кӕна зӕгы. Ӕнӕхъӕн хъӕубӕстӕм афтӕ йӕ бынмӕ у нӕ хистӕртӕ цыдысты, сӕ дзабыртау раластой ӕмӕ йӕм йӕ алыварс ӕртӕ круджы ӕртӕ зылды ӕркодтой ӕмӕ йӕм ход сӕмысайнӕгтӕ се ртӕ чъирийы бафӕдзӕхстой Госдуал. Ӕгъдау наивгӕ цӕуы уымӕн мӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕ кӕстӕртӕ нӕ фарсмӕ вӕййынц мӕ уынынц, мӕ хистӕртӕм цы гъдауи, уой дарддӕр ӕххӕст кӕнынц, хъӕццӕ кӕнынц дарддӕр. Мӕнӕ куыд ӕрӕййӕфта мах дӕр хуыздӕр йеддӕмӕ ерыстӕ зиу уыди, дазӕмӕйыл хистӕртӕн дӕр мӕнӕ ерыстӕ скодтой хистӕртӕн. Фӕлӕ хистӕртӕ тӕккӕ ахӕм еды нал сты, фӕлӕ мӕнӕ кӕстӕртӕн скӕнӕм ерыстӕн. Бӕрӕгбон барӕсугъд кӕнӕм, цӕмӕй кӕстӕртӕ сплачон нигӕр уой кӕрӕдзимӕ ӕнгомдӕр уой, ма дзы ис ахӕм ахуыргӕнджытӕ, мӕнӕн дӕр ахуыргӕнӕг уыдис Даураты Максим ӕмӕ уы физрукӕй кусы скъолайы ӕмӕ уыцы ерыстӕ иууылдӕр баплан кӕны. Цӕттӕ стут?
Адӕймаг цы хъӕубӕсты райгуыра ӕмӕ цы хъӕубӕсты схъомыл уа, уымӕй сӕрыстыр куыннӕ уа, Ӕз кӕддӕриддӕр ацы хъӕубӕсты райгуырдтӕн, вин фарӕссӕдӕ ӕвдай ӕстӕм азы. Мӕ годӕй абонмӕ ацы хъӕубӕсты цӕрын, мӕ дзы сӕрыстыр дӕн, мӕ кӕддӕриддӕр уыдзынӕн. Уымӕн ӕмӕ дзы ис тынг бирӕ куырыхон адӕм, ӕгъдауджын адӕм. Мӕ алы адӕймагӕн дӕр мӕ зӕрдӕ зӕгъы, мӕ куыд мӕнӕ мӕхи номӕй, афтӕ мӕ зӕрдӕ зӕгъы ӕнӕниздзинад Мӕнӕ хъӕубӕсты райдзастӕй райдзастдӕр куыд кӕна, мӕн дзы Юхат мӕ зын хистӕртӕ, ес хистӕртӕн нӕ низуанц, кӕстӕртӕ ни, уос кӕстӕртӕн рӕствӕндаг ма амондджын куы дойойсун мӕ зӕрдӕ зӕгъа.
Фыдыуӕзӕг, цы ис адӕймагӕн, уыимӕ абарӕн. Хуыцау а зӕххыл цы бӕстӕ, цы цӕрӕнбынат радта лӕгӕн, уый баззайы уымӕн йӕ цард цӕрӕнбонты тӕккӕ зынаргъдӕр ӕмӕ адджындӕрӕн. Уымӕн ӕмӕ Райгуырӕн зӕххыл Алы рӕзгӕ уд дӕр фӕхайджын вӕййы йӕ алфӕмблай цӕрӕг адӕмы ӕнусон фарнӕй ӕмӕ йыл ныффидар вӕййы йӕ зӕрдӕ уидӕгтӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъахъхъӕдуры дӕркъохы цӕрджытӕн уымӕй уӕлдай ахъаз у хъӕубӕсты зӕрдиаг архайд сӕ кадджын дзуар Тӕтӕртуппы бӕрӕгбоны рӕстӕг. Ӕрвылаз фыдӕлты кувӕндонмӕ хурӕй, къӕвдайӕ ӕнӕмӕнг сымбӕлынц куыд хъӕуы цӕрджытӕ сӕхӕдӕг, афтӕ ардыгӕй алидзгӕ мыггӕгтӕ дӕр. ӕмӕ дзы се ппӕт дӕр хистӕрӕй-кӕстӕрӕй фӕхайджын вӕййынц йӕ миназон уӕларвон фарнӕй. Уымӕй уӕлдай, иумӕйаг куывды руаджы фидардӕр кӕны мыггӕгты иудзинад. Ирон цардыуаг ирон кувыны ӕмӕ цӕрыныгъдау кӕй дадзинты ахъардта, уымӕн уыцы ӕнусон хӕзна ферох кӕнӕн нал ис. Уымӕн ӕмӕ дунейы хӕрзтимӕ абаргӕйӕ йӕ ныхмӕ ницы ӕрӕвӕрӕн ис. Уымӕ гӕсгӕ фидарӕй зӕгъӕн ис, ӕгъдауыл хӕст ирон хъӕу хъахъхъӕдуры чи райгуырд, чи дзы фӕхайджын фыдӕлты намысӕй, уый никуыуал ферох кӕндзӕн йӕ фыдыуӕзӕг ӕмӕ дзы цы кадӕмӕ ӕгъдау рыййӕфта, уыдон зӕрдиагӕй архайдзӕн кӕстӕр фӕлтӕрӕн фӕрнӕй